Fy enw i Christian a dwi'n myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Fy enw yw Gwion a fi yn y band electronic Ruffian. Enw fi di Mari a dwi'n un hanner o Digicel na Mari. Enw fi di Eiri a dwi'n gweithio yng Nghaerdydd. Enw i yw Elan a fi yw'r hanner arall o DJs Elan a Mari. Felly, be ni'n mynd i siarad am heddi? Reit, ok, so'r pwnc gynta sy gennym ni yw, a ddylai'r Llywodraeth gyfreithloni'r defnydd o ganabis? Mae gen i 5 munud yn dechrau nawr. Beth wyt ti'n meddwl? Um, yn bersonol, dwi'n meddwl um, dylai'r Llywodraeth gyfreithloni'r defnydd o ganabis. Um, mae yna lot o fuddiannau i gael i, i gyfreithloni fe, rheoli'r farchnad. Um, mae yna um, fuddiannau economaidd i'r Llywodraeth tas yn ei wneud. A ie, yeah, dwi'n mwyn gweld lot o reswm i beidio. Ti'n clywed like lot o horror stories fel yn America amdano pobl sy'n diodde o gancr a sy'n rili sâl a mewn llwyth o boen a wedyn ma' nhw'n mynd i ga'l t'wod prescribed medication fel marijuana a wedyn ma' nhw'n mae'n lleddfu'r poen i nhw a fel... Dyw e ddim jyst am smocio fe ddo. Na na. Dyw e... Hwnna yw'r unig beth chi angen cofio gweud yw Pan chi yn ca'l fel y green card a medical marijuana ma' fe dyw e ddim jyst yn ca'l 'i ysmygu ma' fe'n ca'l 'i fel chi'n gallu ca'l y edibles chi'n gallu ca'l y syringes 'ma sy gyda See Bee Dee sef y peth sydd yn helpu'r corff y Tee Haitch See sydd yn neu' chi'n dal chi'n chillo chi allan ond y See Bee Dee sy gyda'r healthy qualities ohono fe a dyna be' ma'

Yym o' ti'n gwbo hyn? Pawb yn gallu tyfu fe. Ie. He's he pawb yn gallu tyfu fe. Be' sy'n... Ma' n'w gallu rheoli'r ffordd ma' rhywun yn gallu... Ie. ...prynu hade a stwff fel 'a. Ma'r un ma'r un peth gyda os chi'n os 'ych chi'n ca'l 'ych dal gyda naw ounce ohono fe oce chi'n gallu claimo hwnna fel pursey fel personal i chi odd hwnna. Hmm. Os chi'n ca'l 'ych dal gyda mwy na naw ounce wedyn ma' fe'n dalio on' os ma' fe i gyd jyst mewn un bag a chi'n ca'l eich dal gyda'r amount yna Mae'n gallu cael ei weud na i chi yw e. Os mae gyda chi dau gram a maen nhw mewn separate bags, it's intent to supply. If they're all in one bag, ma- ma'n... ma' 'na loads o grey area though. Ma' ma' yy yn y llefydd lle mae e 'di ca'l ei gyfreithloni o'r blaen ma' ma' 'na reole rili penodol a ma' yn ff- ha- ffor- ma'r ffordd o fonitro ma' ma' ma' hawl i chi brynu ounce eich hun ma'r... Ie. ...a wedyn... Hmm. ...ma' ma'r ffordd o reoli a fel bod e dim ond ar gyfer personol use a bod e ddim yn ca'l 'i werthu na dim byd fel 'a. Dwi meddwl y peth i gorffod cwestiynu yw beth yw'r pwrpas o gyfreithloni rhywbeth a rili y peth sy'n yn pryderu fi yw'r ffaith bod polisïe y llywodraeth ynglŷn â cyffuriau'n gyffredinol wedi cael ei arwain gan ideoleg yn hytrach na gan yym ffeithiau a gwybodaeth ac oherwydd ni 'di yy anghyf- you know ni... Dyw e ddim yn yng- yn gyfreithiol yma yn Prydain Fawr yw'r ffaith bod ni'n methu gwneud yr ymchwil 'na yma ein hunan yn ein brifysgolion ni a felly ni methu ca'l polisïau cyffuriau sy wedi ca'l eu yym rheoli gan Yym tystiolaeth. Ni ni ddim yn methu neud y y ff- y research achos ma' fe'n illegal i ni neud y research 'c'os ni ddim yn gallu pigo lan a gweud o fi'n myn' i fyn' rownd y gornel pigo gram o weed myn' â fe o'r lab checio fe allan gweld y health qualities 'c'os ma' hwnna'n illegal. Ma'r ymchwil wedi... Like... ...ca'l 'i neud ddo. Do, ie. A ma' ma' edrych ar lefydd lle mae e wedi ca'l ei gyfreithloni ma' hwnna'n ma' hwnna'n ymchwil yn ei hun ma' modd gweld y buddianne o neud e ma'n Mae'n helpu economi, mae pob... Mae mae 'di ca'l 'i brofi mewn llefydd yym ma' ma'n fi'n meddwl bod e'n gyfreithlon yn yr Iseldiroedd ers deugain mlynedd a ma' defnydd y canabis lot is na mae e ym Mhrydain. Hmm. Hmm. Sy'n sy'n dangos bod o ddim yn newid. Pan nethon n'w decriminaliso pob cyffur yn Portugal nath Weeds mynd lawr, nath pethe fel cocaine a ecstasy a MDMA fynd lan, ond dim ond am fel y mis neu ddau gynta, a wedyn nath e leflo'i hunan allan achos odd pawb jyst isio trio fe am y first couple of months a wedyn gweld be' odd yn digwydd. Like o- dyna be' bydd yn digwydd t'o' a ma' Portugal nawr gyda n'w y y healthiest pobol ma' nw'n gweld e fel health issue yn hytrach na

Ma' gen ti'r pwynt o 'di rhai bobol 'im yn licio cwrw 'di rhai bobol 'im yn licio smocio. Ie. Ond hefyd ma'r effeithia ti'n ga'l os ti 'di bod yn yfed noson cynt ti y diwrno wedyn ti'm yn gneud 'im byd. Angen smocio joint. Ie wel t'od ti'm yn ga'l yr un fath o... Ie na. Ond ma'n crazy achos ma' weed yn aros yn dy system di mor hir on' wedyn ma' rwbeth fel t'mod heroin neu rhywbeth, ma' fe mas o dy system di o fewn cwpl o ddyddie a ma' pobol yn gallu colli jobs n'w achos bo' n'w 'di smocio cannabis on' wedyn os ma' nw'n cymryd heroin ar y weekend wedyn erbyn n'w neud y drug test ma' 'di myn' mas. Ond t'mod os ti'n roi e fel 'na ti jyst kind of 'na fel... Sdim logic rili bod yn anghyfreithlon rili a... Hmm. ...y peth pwysica fi yn meddwl yw'r yw'r agwedd feddygol ohono fe. Hwnna yw'r rhes-... Reit. Ww. Mae'n deg pum munud i ni drosto. Nes i weld hwnna yn So rei- Ma' mor dramatic. Mewn un gair yy wyt ti'n gyffi- cytuno dylswn ni yym neud cannabis yn gyfreithiol neu beidio? Ydw. A ti? O ydw. Definate. Ie definitely fel stupid not to. Ie.